Фарн уын бадзурӕд хорз адӕм, ныр та уын радзурдзыстӕм фӕлвӕрайы мидис, фӕлвӕрайы тыххӕй. Фӕлвӕрайы бӕрӕгбон зӕмынӕ дыууын ӕвдӕм августы ӕмӕ йӕ бонты фӕкувынц адӕм фӕлвӕрамӕ. Фӕлвӕра уый дӕр у бардуаг, нӕ хӕдзарон фосы бардуаг, кӕд

Кӕддӕриддӕр ӕмнӕвдӕлтӕ куывтой уый тыххӕй, цӕмӕй сӕ хӕдзӕртты цы фос дарынц, йӕ уыдон ӕнӕниз уой, куыд ӕмбӕлы, афтӕ дзӕбӕх хаст уой ӕмӕ дзы цӕмӕй нывӕндтӕ кӕной зӕдтӕм ӕмӕ дауджытӕм. Ӕмӕ-иу нывонд ӕрхӕссой зӕгӕ, уый тыххӕй йӕм куывтой фӕлвӕра, ратт нын дзӕбӕх фос, куыд ӕмбӕлы, ахӕм нард фос, цӕмӕй дын дзы нывонд скӕнӕм, зӕгӕ, уый тыххӕй. Мӕ ёсе мидисты уыдис рагӕй-рагмӕ дӕр ӕмӕ иугуывтой кӕддӕриддӕр хоры Уацилла фосфӕлвӕразӕгӕ. Хоры Уацилла уый, ома хоры чи зайын кӕны, уый уыцы бардуаг Уацилла уый уӕлӕрвон Уацилла, фӕлӕ хор зайынгӕнӕн дӕр ис хор Уациллайы бардуаг, зӕгъ афтӕ. Махӕй та фӕлварауи та у хӕдзарон фосы бардуагзагӕн. Уый мӕргътимӕ хӕццӕгӕн нӕ хъӕуы, уыдонӕн и мӕргътӕн ӕндӕр бардуаг кӕрчиклой хуыйной та. Фӕлӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕмӕй хӕдзарон фосы бардуаг у фӕлварӕн. Гӕр Куыд загътам, уымӕ гӕсгӕ йӕ бонты иу кӕддӕриддӕр нывонд дӕр ын иу кодтой бирӕ рӕтты фӕлвӕрайӕн, мӕнӕ фӕлвӕрайӕн нӕ фосӕй нывонд скӕнӕм, цӕмӕй йын иннӕ фос чи сты, уыдон цӕмӕй дзӕбӕх хӕрз хастой ӕмӕ ӕнӕниз уой. Мӕнӕ адӕм куыд у, афтӕ фосыл дӕр цыдӕр низ бахӕцы ӕмӕ цагъды фӕвӕййынц ӕмӕ иу цӕмӕй хызтон нӕ фос низӕй хызтой ӕмӕ намонд нӕ фосы руаджы ис, зӕггӕ гъеуый тыххӕй уым тынг бирӕ рӕстӕжты куывтой йӕ номыл. Йӕ кувӕндӕттӕ чи сты, уыдон куывтой иу Уастырджи бынты дӕр, уый иу, фӕлӕ фылдӕр хатт куывтой иу фӕлвӕрайӕн ӕртӕ чъири кодтой мӕнӕ ногаз куы вӕййы зӕронд ногаз, Йе уӕде уыцы рӕстӕджытӕ чъири скӕнынц ӕмӕ скъӕтмӕ-иу ныццыдысты мӕ-иу скъӕты бакуывтой ӕртӕ чъирийы фос фӕлвӕрайӕн, фӕлвӕрайы тыххӕй зӕгъгӕ. Афтӕмӕй ном уӕддӕр ссардтой. Куывтой йӕм сӕрмагондӕй фӕлвӕрамӕ цӕмӕндӕр зӕгъгӕ къуымӕлӕй. Фӕлвӕрайӕн къуымӕлӕй акувӕм, зӕгъгӕ-иу афтӕ дӕр загътой. Бӕгӕныйӕ дӕр куывтой, фӕлӕ къуымӕлӕй дӕр ӕм куывтой. Йӕ мидис уыди иуӕй мидӕг.